Te Akatsitɔwo ƒe ta. Ko míabia.
Ee. Akpe. Ta Akatsitɔwo ɖe mesiame fɔa? Oo, mesiame fɔ. Umm, akpe eme kɔ.
Now, since when ye nèdze enya tsiwo fɔfɔ kpe alea da ɖi yi ke ame aɖe nanɔ sesem? Elabe ye nèva fia xeyame ƒo do ŋgɔa, Eh video aɖe wonye yi ke mekpɔ le tiktok and it was so catchy ye me copy ta mete ŋu ƒonɛ le nye morning drive program me mm. since when ne ne edze nu yɔ wɔwɔ gɔme mm.
ɖeko mi dze gɔme kpata be lea ke ɔdze uh, eh, fefe gɔme ne ko okay. baɖe baɖe ʋuu yi ko yi hã va zu ŋgafia okay. Ok, eme kɔ. Le goe ame ɖe menya be uh, looking at you a uh, eh, ne ma axɔ axɔ uh, eh, meka ɖe dzi be xɔ ƒode 15 wo ɖe. Ao. Eƒe nenie le asi o.
Twelve years, si ke nye eƒe wuieve. Eƒe wuieve.
Akpe le goe ame menya be mobile phone ma ata nɔ si wo yi ke nanɔ nuwo record mo. Le le xeya me ame ke kpekpem ɖe nuwo le xeyawo me. Afi woe be wò gbe kple wò mo dzedzem le social media. Ye magblɔ be fonye ke Kpɔm mele le afia mm. ye kpekpem ɖe ŋu hafi nya hã nye mo te dzedzem le social media. Ok fo ma ŋkɔ ɖe. Meɖeku yiƒe ŋkɔ nye wisdom. Wisdom. Meɖeku ye. Ok yo míaƒe nyasela uh, eh, dzidzi enyo SK Words ŋkɔsem ebe ƒe wuieve koe le ye si uh, gake yi edze enya yewo fɔfɔ kpe alea da ɖi ya uh, eh, ye fo wisdom ye nye ame yi ne kpekpe ɖe ye nu ko ne ekpɔ fua ne mede ɖeke ɖe ko axɔ ba bla eve vɔ atɔ̃e. ta mobal fon le shi yi ke wòkɔ nuwo rekɔɖim. Elabe dzidzie nyo SK ƒe nyawoa, wò ŋutɔ hã ènya meganye nyee gblɔ ge na wò be ne èsea, eyiwo ana nàku ŋu hã eli, eyiwo ana nàde ŋugble tso agbenɔnɔ ŋu hã eli, eyiwo ana nàbia biabia ɖokuiwò hã eli. Mía azɔ ɖe ŋgɔ ase ɖeka eve aɖewo koa míayi ɖe dzeɖoɖoa dzi. Di Jazar.

Gake ne mèɖo ŋku dzinye ƒe abia o, Ègbɔna ŋku ɖo ge dzinye. Akoŋ gbe aɖe gbe. Nyateƒe.
Oh miku ɖevia ɖaɖa enya gã ha le meni o gbɔgblɔ fike wose nyae le. Enya ke nye ɖevia gblɔ nam fia. Nyateƒe. Ekpea ke xɔtulawo kpea ye va zɔa dzogoe dzi kpe. Ah Ne nye amewo ŋutɔ nye si ŋu. Ne ne yi wònyo nu o, enyo ne gagblẽ nu hã. Megagbugbɔ gbɔ va gbɔwò. Ame kawoe èfɔna nya ci yeawo kpena nu hafi nète ŋu edzena ŋgɔ kamera ko aset ye kɔ shinɛ ɖe shi ƒe hã pɛpɛpɛ?
Gaɖewo me ne melia, ye ko vana nam be magblɔe ale, Abe funyea kpɔm nèle fia enea, ne meɖena fu nɛ ƒã ŋutɔ. Ne meli gaɖewo me ye wòvana nenema. Ye mewɔ ne mama nye o, mama nye vɔ le aƒema. O, medzo na yi na fonya gbɔ. Mava ɖe fu nɛ be o, eɖe va. Ne megblɔe nɛ, ye o si, ye o be o. Enya nyo, mia, ma, mate agblɔ da ɖe tiktok a. Ee, ye o dana kamera, ye megblɔ na be ne da kamera ɖe dzinye ne mia we. Ok. Ko ye mi post nɛ hã. Ok. Ye o yina. Ok.
E, eme kɔ. I think there was a time I came across wò video aɖe yi ke you you showcase your grandma. Ele goe ame ɖee dawò kple fofowò le agbea? Meɖe kpɔa o. Fofonye ko magblɔ be mele agbe o gake danyɛ li. Eli. Okay. Eɖe srɔ̃ le esrɔ̃ gbɔ. Ah eɖe srɔ̃ le esrɔ̃ gbɔ. Ee. Vɔ èyina ye hã gbɔe? Ao.
Nya ne meyi gbɔ kpɔ o kakea yeye Va sra na mi kpɔ. Eva sra na mi kpɔ. Mamawo ya gbɔ nèle ɖe fofowò dadae alo dawò dadae? Hmm.
Fofo nye dadae. Ok. Ya gbɔe mele. Ok. Ta le go ya ma wò nyawo gbɔgblɔ ɖe ete ŋu kɔ sɔ na mamawo kpɔ be nya yae va na ye ye be yeagblɔ ɖe. Enyo hafi nèkɔe nɛ ne fo wisdom alo fo wisdom ɖeka koe ete ŋu eɖona to nyaa kpɔ be Enyo alo menyo? Meɖakue efo wisdom ma yi ɖeka ko mete gblɔ nɛ na ɔkpɔe be o xe ya nyo alo xe ya menyo. Hmm.
Akpa suku ke ne dena? Akatsi dua wo dome. Dua wo dome class ka ne le? Class four yi ke nye exɔ nelia me.
Ok. Yo míaƒe nyaselawo eh, dzidzi enyo SK words Ye le mía gbɔ le aƒea me ŋdi ya, ale be twelve years old, gake eƒe nyawo nenye be sia megblɔe va yi be, Heyi nàkɔ adeŋgblee hã akɔe deŋgble, heyi nàkɔ azɔ suɖuie hã akɔgazɔ zɔ suɖui, heyi nàkɔ abia biabia ɖokuiwò hã akɔgabia biabia ɖokuiwò. Efia be there is a great talent in a Volta region coming up yi ke megbɔna. Kuku ɖega na wò be ele na mí be mía support mía via kple susu be yewotsitsim ko etsitsim kple nu sia nu hena ye hã ƒe ŋgɔgbeyiyi. Míawo hã míaƒe nusɔsrɔ̃ le egbɔ. Míayi dzi agase nya tsi ɖeka eve aɖewo tso egbɔ. Hum, ẽ, eɖe fu. Ne ga ŋu mewɔ o le nyigba ya dzi kpɔ o, ne ame aɖe gblɔ ma, mete gɔme se ge nɛ o. Ega nya koe na be ame aɖewo kɔ woƒe kesinɔnuwo gãgãgãwo kɔ ɖo wu bae. Ame aɖewo dze dɔ, wòle be woatsi agbe, gake manɔmesita wokɔ agbenɔdɔ kɔ yi tsie. Ega ƒe nya ya koe na be ame aɖewo kura asixɔxɔ mele wo ŋu le woƒe ƒome me o. Hmm, mebiana ɖokuinye gaɖewo me be, ŋketa fi ma wowɔ xexea mea? Hekɔ ga de mía domi, wòhenye ʋeʋli na mí, henye ku na mí. Vɔ gakɔe ga xexeme nɔ ge hafi ɔ, vivi hã. Mía mɔ ɔ, wodzi mí ɖe hiã me, gake taɖodziŋɔe nye be, mí me hiã me nɔ ge aku o.
Akpe, uh, I think I got so emotional listening to this. Eh, gake ame dzi do ge mía ayi ɖe dzi. Eh, ma adzi be efo wisdom na ata wɔ ɖɔɖɔ ate ɖe dzidzie nyɔnu nam yi ke na ƒo nu ɖe eƒe mic mea. Ah, dzɔ dzi nam. Eh, wezɔn va Revival ƒe yaʋa la dzi efowui zi akpe eme kɔ eh since when ye ne since when ye ne ekpɔe be nutete aɖe le dzidzienyo me hafi ne dze camera dada ɖe dzi ne yeƒe nyawo ƒe recording. Ok ewɔ abe em last year. Breku wò gbe na ayi dzi na mi. Last year tso last year ye ye menɔ kpɔm nɛ. Ne wòle wo tɔwo domea, enɔ nya gãgãgã aɖewo gblɔm ƒaa yi ke mekpɔ be o enya yewo wɔa ne wòva ea, ame aɖewo ate ŋu asee woakɔ ahlɔ̃ nu wo ɖokui. Ee.
How are you related to him? Leke mi kpli mi le? Ok, dzidzi nyɔ ŋutɔ magblɔ be eh, le nyateƒe mea nye kpakplii mi relate kura o. Ok. Ee, gakea eh, du ɖeka me ko mi le. Ok.
Ee. Ta du ɖeka me ko nèdze sii le. Ee, esi ko medze, ɖeko medze sii. Via be amedzrowoe menye kura hafi va le afi ma. Ee, elabe wò ʋegbea mekpɔm be wɔ abe bluawo nànye. Exa, ao menye bluawoe menye hã o. Oh, ok. Metso Tong side me ƒe. Oo, ok, Ya.
ok. Ta wɔ abe meva le afia didi ta ʋegbea va, afia tɔ kple etɔ ŋutɔa va, Eva tsaka ahaa, nu. Ok. ahaa, ee. Umm.
Ok. Ta eyi ne dze nu ya gɔme ɖe, ekpɔ ame aɖewo yi ke wote ƒo tsi abɔ me na wo be wòadze agbagba awɔe be eh, nunana yi ke nele dzidzie nyo ma eva ɖem ɖe gua. Ok, eh, matsɔe be comment wo me koe kple Ok. message so yi ke wo wo encourage na mi be o miayi dzi ale nu ya wɔm mi la enyo ta mianɔ wɔm. Eh, matsɔe be hemawo koe. Ok. Eh, ame aɖeke mete ŋlɔ nu na wò kpɔ gblɔ be ye program aɖe wɔm ta kplɔ dzidzie nyo vɛ yi ke wòava a showcase yeƒe nuwɔna yawo kpɔa? Eye ame aɖe ma tsoe be ame ame ɖeka aɖe ko na mi message ma kpɔ vɔ ye me ɖe me be wome naneke o ta ne ate ŋu akpɔ transportation na mi hafi ne miava elabe yehã ɖeko dze egɔme nye ya yehã na amewo nanɔ kpɔm le fima gake yehã ɖeko be o ya get to ye va va ge later ko up to now nye me gase ŋkɔ o. Yɔ akpe eme kɔ. E Míaƒe nyaselawo, e nu di ya míedze ɖo ŋu kple e dzidzienyo SK Words. Wò ŋutɔ nya, míesena nyawo, enya geɖe tso dzidzienyo gbɔ. Míayi dzi agase ɖeka ɖa. Drive time, drive time, drive time. Ela gbe ŋgbɔ nyo, mela gbe ŋgbɔ nyo. Humm, leyake melea, ne maku megali malo, naneke kpli meƒu ɖem ne mo. Kpɔ, Eyi megali o lo ne gbɔtɔ be gbe ŋgbɔ o ɔ nye ŋxaxa no o lo. Mawu gbatɛ ŋɔ gbe ŋgbɔ ŋ o ɔ nye ŋxaxa no. Ta ne be gbe ŋgbɔ nye fi enye enye lo enye enye ɔ.
Akpe ne gbe ŋgbɔ nyo me gbe ŋgbɔ nyo enye enye yi lo enye enye yi enya mɔ tso ejiji enyo eskɛ gbɔ na o jiji enyo me gbɔ va gbɔ o. Wokukua ƒe ɖɔɖɔ ɖe ɖoɖo ka ŋu o le? Nye ŋutɔ ko kukɔɖɔɖɔ dzɔna dzi nam. Menɔa ɖɔm le videowo me zi geɖe. Mm.
Gake alea ŋutsuwo te ɖɔna kuku ɖe ŋgɔgbe alo woaɖɔe ɖe megbe atɔ wɔ mele nemetɔ va le English me. Ee, nye ŋutɔe lɔ̃ ɖɔɖɔ nenema. Wò ŋutɔe lɔ̃ ɖɔɖɔ nenema. Ɖɔkoe. Eyi nèva míaƒe kpɔlixɔa me afia ŋdi afia ɖee, enya aɖe gava nɔ yi ke nàte ŋu ana mí. Ènya ɖe va? Ee, be ne menɔna nya hafi wòvana ne ŋta, heyafia eɖe li mate agblɔ. Ok, ne ɖe li ko ke midzoe. Kpɔ, ƒome no le abe ave ene lo. Hm, ƒomea no le abe ave ene. Ne ge ɖe emea, hafi nàkpɔ be atsii kple nɔƒe, atsii hã kple nɔƒe. Gake maɖe dzɔ ge nɔ ge akpɔ be ee, ƒomea wo ɖeka wɔm le ema lea? Gakea, woawo Ame yiwo ke le ƒome ma mea, ame ɖe sia ɖe etɔ dim be ye yeakpɔ ye tɔ. Ne mee ƒome le ema le ta ƒomea, dzɔgenɔviwo wɔna ha hafi xaa hafi nakpɔ gbetɔ te ɖe nɔvia ŋu. Ke yi hã dzitɔ na eɖokui. Hum, míaƒe nyaselawo, ɛɛ, nyemenya ne seselelãme yaa vavam na amea, evavam na ame aɖe hã o, gake maɖo ŋku dzi na wò be ne èyi wò klo dzia, nànɔ gbe dom ɖa ɖe dzidzienyo, SK words, ta because hafi nànɔ nya fɔ nya kpe, what he is doing is more or less equal to music, ele abe hadzidzi ene, ne nyawo fɔ ge akpe hafi ate ŋu adzi. Eyi wòva va nɔ anyi ɖe kpɔlixɔme afi ya less than nineteen minutes gake ema wòbe nya ɖe gava ne ye yi ke wògblɔ. Nu ka ta míemado gbe ɖa akpe asi akɔ mía nɔvi ado ɖe ŋgɔ be nu ya wɔm wòlea wòayi dzi o? Charlie, let's move on míagase eƒe enya lɛɖi aɖewo.
Hmm. Eɖe fu ɖem. Enya ka ƒe ame ŋudzodea mebe medzɔa? Enyia gatrɔe na aƒea me fia. Ame aɖeke mexɔ me enye aƒea me megatrɔe na fia. Mezɔ bli tɔtɔe ne medzɔe dzi ŋuu agbea me ko magadze. Hum. Oh, dziɖula me ke nye ya. Dzidzinu agbadzedze agbadzedze makɔla agba fi ke tso ŋkɔ be va fi me ke gakplɔ vɛ etsi ke kplɔ va fi eŋu ke kplɔ va fi fi ke tso ete ʋuɖuɖu oo ʋuɖuɖu ya eʋuɖuɖu ni fi ke tso. Mewɔe be ŋu dzo ye dzo yina nye mefu fia me akpa mefu me ta ye yi ava kpɔ vovo. Mekpɔ vovo. Ŋkɔ be gava fi. Ɖo kuku ɖe ɖe me ne meɖoe be madzo afi o. Gake ale yi ke ŋu va yi mea yi. Ŋka va yi.
Fifia ne makpɔ mega le ɖe. Fifia le ŋu yo va yi ne dzo. Fifia ne makpɔ ɖe ma ɖo ɖe ma ɖo du ɖa no be metrɔ. Ye ne trɔ va fia ɖe ne va kpɔ tɔtrɔ le afia ma. Fofo metrɔ gbɔ va ƒle nane ŋɖuɖu ɖe ke da ɖe gbɔ nyo ɖe. Fofo ɖo fofo ɖo do ɖo do nane be trɔ gbɔ va dzi nane da ɖi via zɔ. Ao, mme ka ɖe dzo. Fifia nke wɔ ƒe va trɔ va fia kpo nke wɔ ƒe va. Fofo me tu xɔ ɖe ke da ɖa fia fia ne yi ʋu keke be ya trɔ va ya va dze fofo ƒe ƒe mo ɖe. Nya me nya va va ke na va fia nye me kpo mo. Ɔte.

Eƒu vi metia ƒu me kuna o. Ne fofonye li la gbea, meyi ga la. Aa, ŋɔlifi ha ƒomee va le nye de. Ŋkawoe nèwɔna? Ne fɔ badi, ŋkawoe nèwɔna aƒeme? Tɔme ko na yia gbɔ va do dzo. Adi madi koko aƒo awo ti ne nye kpakple nɔviwo mia nu. Ne le anyi sẽe o, ƒo ga ɖeka, ka ɖu ŋu. Ne tsɔ ŋdia, o ga ƒo, ne ga wo ŋu mo vɔ o ga ƒo ga ɖeka, ka ɖu ŋu. Ŋkeli tutu ne mawɔ nɛ hafi nanya bena ta melɔ̃ ye. Melɔ̃ o. Ŋmate ŋu zumem kpɔ o. Ƒo ga ɖeka ko medina be ele abe nàɖu nu kple susu bena tsɔ wò gaƒo ga ɖeka ne nàgaɖu nu. Na, nake gbe ko nàyi. Agbɔ ava do dzo. A, a, a, ayi tɔ me. Ava nye wò nu, ava nye nye nu. Nye nuwo maƒo ɖi ɖe xɔ me gegegegle. Edo kpo nuwo nyanya do kpuie. Nukawoe nye ŋuwo? Ne ekplɔ ŋu yi tɔ me, ava yi ɖe nake gbɔ, ava nye nye ŋuwo, ayi, a, nukawoe nye ŋuwo wɔm nèle fia tututu fia nèbe yeagblɔ ne fia be ƒu ye nye fuawo me le? Alo ti ya ke me nɔ wò kple nɔviwò mi nɔ nonom yi ŋdia ko hafi ne nàva di nana madi ŋuwo no ga ɖeka miaɖuɔ, ye nye agɔdze mele dzoɔ? Etiawo hã nebe yeanɔ? Etiawo hã nebe yeanɔ? Fifiatɔ, yame ɖeɖe go. Ta le ya ke mele hafi nedzɔ, nenema ko megale nègagbɔ. Magblɔ ne kpɔ nàse.
Elɔ̃ be fifia nya ɖe sia ɖe megbe ne yeawɔe. Elɔ̃ ɖe edzi be fifia nya ɖe sia ɖe emegbe ne ko yeawɔe. Yeafɔ yeayi na yeayi tɔme agbɔ, ava yi na kegbe agbɔ. Nu yi ke mebe wɔ ko nawɔe, nayi kanklodzraƒe nam nagbɔ. Nu yi ke mebe nawɔ na nye nye nuwo ɖe ma, elɔ̃ wɔ gea, nyemagagblɔ ge nagafɔ nuwo be eyae gaɖo gbe dzoe nam. Aa, ye ne elɔ̃ fia be nu ɖe sia ɖe wɔ ge ko Tso ŋu na va ina de ŋɔ ɖe duduvi mɔ ŋɔ fuma lo. Nya menye ŋke fiki ne lo ɖava ŋu kɔ tso kɔkɔ yi mi. Ɖava to ŋu ina va de duduvi mɔ ŋɔ fuma. Ne na yi na va na va ku na va yi tɔmɔ. O. Didi nyɔ de. Didi nyɔ to. O. Didi nyɔ de. A. Didi nyɔ. To mi akete ne le ho ho ho etsi ɖe ke mɔ le ŋɔ mo. Ŋke dzobi. Ŋke ɖe la fia o. Ete.

Ne ku ko nènɔ ku vavã o mele abe ave ene ne ge ɖe eme ye nàkpɔ be atsi ɖeshiaɖe kple nɔƒe ete nye kpaŋkpaŋ ye nye ya. Hum ame tɔ yɔna vavã ne maxe o ekue maxa.
Alright so eh, did you, you share with us if only you have one? Efuwɔwo kpɔa? Eka ɖe edzi be efuwɔ ye kpɔa? Meɖeku ye, meɖeku nuwo meme to ʋuu. Hafi va le mamea gbɔgba. You are twelve years old, eƒe wuieve le asiwò. Ke ƒe nenie nèxɔ hafi eto nuwo me ʋuu gbɔgblɔm fia?

Ŋɔ ŋutɔ no te ka me. Hm. Time ka fofonye ku. Hema kura ne me tsi nenema o lo. Time ka fofonye ku. Yi ko enuwo kata tɔtɔ. Me no te nye ɖe gbɔ le Germany, me ɖe o. Me ga yi ɖe dayɛ ga ɖe gbɔ le Kasuɔ hã, me ɖe o. Hafi gbɔ va shia me afia, nye ƒometɔ ɖe hã gbɔ fima, yi hã me ɖe o. Hafi va tsi. Te nya ɖe le gɔn ŋu. Fia yihã gbɔ meɖe o. Ʋuu yi nye nubabla tsi ma maya gbɔ le katsi dua me fia.
Ta ne ma se gɔme afima wo kata yi ne yia me ɖe na o. Gake yi ne gbɔ va mama wo gbɔ akpe be wo dzi dze me. Meɖe koe.
So ewo kple mama wò ewo ƒe wuieve. Mama wò ƒe video ya ne posta ne nye ma da ɖe akpa oa ma ma gblɔe dadatɔe be wò grandmother alo mama wòa ate ŋu axɔ abe tso ƒe bla asieke kɔ yina because ame tsitsi mee. Me ɖe koe. Eke la alea ɖe leke mi wɔna hafi miaƒe nuɖunyawo dzale akɔ anya nui kple tɔ how do you guys survive. Aa gaɖewo mea ne wowɔ nenema eme yina ɖe ƒunye gbɔ. Ne yi hã eɖe le tsia, ye wòkɔ nɛ ne mí míkɔ ƒlena nui. Ɛɛ, míaƒe nyaselawo. Ɛɛ, míaƒe dometsotsotso. Akpeda ato madi madi na nye ɖela da.
Igbetɔ tetem ɖe ŋuwò helɔ̃m, helɔ̃m be eyi lɔ wɔwu me shia mea, nàdza ye nɛ hɛ. Ne nya ɖe dzɔ ɖe dziwò ye kɔ ge ava yi ɖo anyi agbe ve ɖe nya me tsitotsito. Agblɔe ale yi ke nèle kple ale yi ke mèle o. Abe tso meke dzesi woawo wui aha, meye kpakple woe gasiagam o hã. Ɖewo gblɔ ge tsitotsito, ade le akpawo ɖe me, te navo lɔ o la, awu wò futɔwo hɛ.

Be eyi lɔ wɔwu me shia mea, na dja ye ne he. Ne nya ɖe djɔ ɖe djiwo, ye kɔ ge ava yi ɖo anyi, a gbe ve ɖe nya me tsito tsito, a gblɔe ale yi ke ne le kple ale yi ke me le o. A be tso, me ke djeshi wɔawuɔ wui ahan, me ye. kpakple woe gashiagame o hã, ɖe wogblɔ ge tsitotsito ade le akpawo ɖe me te navo lɔ o la, awu wò futɔwo hɛ.
Okay, eh, míaƒe nyaselawo eh, nenye be eɖo, eɖo to dzidzienyo escape words eh the experience we share with us akpɔ ge be he is not really doing this for fun. Menye be ɖeko enyawo va na nɛ wò record na ada ɖi just to expand or enlarge yeƒe fan base o. Ekpɔ ge be he is doing all this out of experience because enya yi wògblɔ fi ya imagine just seven years old ye ko wòdze fukpekpe gɔme. Eeee mekuku ɖem ne míaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo katã be nenye be wòle asiwò wu woame eve alo ɖeka le asiwò hã àte ŋu ana ame aɖe. Susu yi ta megblɔ nya ma fia ɖoe nye be aƒetɔ Wisdom yi ke dzidzenu yɔyɔm be yeƒe brada Wisdom ɖe eme nyateƒetɔe be eye kple dzidzienyo yewo mele related ne nane ko akatsia koe hɛ dze si le ye koe hi ɖe ŋtsi. Dzidzienyo yi dzi egblɔ be because ne ekpɔ mama ƒe video ya wòda ɖia ekpɔ be mama etsi that woman can't do anything yi ke ahe ga vɛ o unless ame aɖe nɛ. Ko egblɔe hã be ne naneke mele aƒea me oa ye yina ɖe fo Wisdom gbɔ hafi yewokpɔna nane. Meɖe kuku Ne wòle asiwò wu, sue aɖe le asiwò alo ɖeka le asiwòa, you should share. Ye nya be I'm appealing to the public be míakpe ɖe dzidzienyo ŋu. Ewò kple mamae ma susɔ fia eye ame tsitsi megblɔm mele. We can support with food, water, clothing, ewoƒe nudodowo, nuɖuɖu, nunonowo. Yi ka awɔe be woƒe dzi nadze eme? Elabe he is using energy for this work. Nenye be mekpɔ nu ɖu o, mekpɔ nu no oa, mekpɔ nu ta oa, he can't do this. Eh, medo taflatse be nye gbe va trɔ ba. I wish you you you you feel how ale yi me feel me. But in God we trust. Eyi agbe li koa. eh, there is hope uh-huh. nenemae eya ta mi edzi yi ge let's move on be miaga drop eƒe word ɖeka
nɔvinye eyi netsi bia ɖe leke wo kpakple dziwolawo mia domi le leke nekɔ dziwolawo kplɔ me wosusue nye be yedzilɔ mu de suku yeva le teƒe kɔkɔ alo womede dɔ ɖeka asi ne yo ta kpɔ dziwolawo wɔ afilo Ega ko mele abe aƒuta ke ene gbetɔna tso ko ava ku o. Ame aɖeke meʋli dzi ge fia ko be yae medzi ŋu nyui ne ye viwo lo. Ega manɔnyita koe ta dziwòlawo ƒe nu megave dɔme na wò be wometutu ye yeva le teƒe kɔkɔ alo womede dɔ asi na ye o ta o. Dziwòe ke wokpɔ ŋu kekeake nèva tsi gbã hã yi hã èɖe wò nyowo wɔ. Labe agbetɔ dzi menya kpɔ na wò. Anyi na wò be dawò nyagaɖeɖi nava klɔ gba ne ame aɖe le asi me afiɔ nɛ zegɔmi ɔ gbɔ va aƒe ma fi ava ɖu ɔ? Alo anyo na wò be fofowò megaɖeɖi yi ke ali megale esi o ale kodzi tsi be aƒe agble ŋlɔ ma? Kpɔ, nɔvi, ne nye kpe ɖu mee nèle hã ɖe, na dziwòlawo hã woaɖu kpe ma ɖe ye wòanye yayra na wò. Èsea?

nɔnɔme ya me tom nèlea, ye hã nu ma me tom. Enya ne megblɔ ge fũ o, enya kpui aɖe koe le asinye magblɔ na nye toɖolawo kple nye nukpɔlawo. Ne enye ɖevi alo ame tsitsia ye nèle dziwòlawo gbɔa, toɖoɖo kple amebubu nenɔ eme o nàkɔ nɔ wo gbɔe. Elabea ame aɖeke menye etsɔ me o ta toɖoɖo kple amebubu. Nenye etɔ o. Yi ko mebe magblɔ na mi. Ok. Akpe.
Uh, for wisdom, mekunɔ na ga ate ɖe uh, mic ya ŋu nam. Now, uh, I want to ask, nenye be kaƒodzesi aɖe li because menya nyuie be ame sia ame yi ke míakpɔm le míawo ya revival page uh, fanamelawo li. kpekpeɖeame ŋutɔwo li. Ame aɖewo li fi ya míakpɔ mi yi ke wonya nyuie be afta dis veri intɛviua de kan help yu gais yi ke ɖewomahĩ woadi nɔƒe ne didi enyo, ɖewomahĩ woadi nɔƒe ne didi enyo kple mama and ewu ame yi nena hafi didi enyo va soshial midia. Ne menye soshial midia ne hi vɛ oa eeee ne mi menya be fuamivie wonye o abe ale yi wogblɔ me ene o ta. E Nɔmba ɖe li yi ke ame aɖe ate ŋu ayɔ hena kpekpeɖeŋu aɖe wɔwɔ? Ee. Em, ame aɖewo kura hã, eyi mi le live-a, wo yiƒe mobile nɔmba kura biam ta Okay. me pin-nɛ da ɖe fi ma. Okay. Ta Okay. magate ayɔe le yame faa. Yeah. Eh, Kaƒodzesi yi ke ate ŋu a- a- ake ɖe dzidzinyɔ ŋue nye 0242 24 9256. 0242 24 9256. Ok. Yo, míaƒe nyaselawo ye ma eh, gbedasi aɖe ɖo gbɔnye be ame aɖewo dzi be yewoaƒo nu kple dzidzienyo le e. Eya ta maʋu eh, kaƒo gbɔ just some three minutes. Enye yɔ ge le 055001 3423. 055001 three four two three ne yɔm koa eh, do gbe na mía nɔvi dzidzie nyo alebe eh, nenye be aɖanu nya ɖe le asiwo lo alo ekpe be eŋdi ya fia da asi kotokua me ye kpe be fifty cedis ye le si gakea mawu ede ɖe yewo dzidzi be yana twenty cedis dzidzie nyo yi ke wòakɔ ya ƒe mewo kple mama woate nu aƒle nane aɖua ke ate nu Ayom nɔvi gbãtɔ le afi wezɔ.
Hello. Hello. Míeli kpli o. Meɖe kuku nu ya kpɔm ne la le mɔ ne nɔvi bubu le afi wezɔ. Hello.
Wezɔ míeli kpli o.
Medo gbe na mi. Míexɔe.
Medo gbe na didi nyɔ afima.
O nyemenya nyemenya be nyinye gbegɔmu to nye ke o. Gakea Mawue nye ta si na agbelegbeteƒe ƒe ŋusẽ ata nyo. Woƒe agbee nye ga. Tame kple mo nɔ baa, tama dzidzi me hã. Eŋkɔ nye Segeloo. Akpe.
Yo, akpe. Mí akpe dam na ame sia ame yi ke e, dzidzienyoƒe

Aha, medo gbe no tɔxi. Ewo kpakple fo wa ke va kuma medo gbe na mi. Eh, ɖokui me no ŋu kpɔ le TikTok le tɔ nye menya be kpekpe ɖe mi ne tu afi. Eh, enɔ nu yo tɔgbi ɖe ŋu ɖe go. Ah. Eh, dokuma de dziƒo no be Na yi dzi awu ma. Ye wò naba hã le asi nye nye klo mi ƒom kpɔ me e ne wò ŋkɔ no dze nye klo mi ƒom kpɔ va yi. Mera koe.
Ee ta ne ɖiɖi xɔ ma enye klo me yɔ ge wò naba le asi nye me yɔ ge mi aƒom zia. Mera koe o akpe. Ee ne ma adi nane nu.
Nɔvia ɖe le afi mi sɔ. Setɔ. Mensa tso nu xɔ me.
Yawo le dɔ si. Medo kpe na nyɔƒe blɔɖa yi ke le gbɔ dzi zie nu. Blame yi ke ne kpe ŋu wova afi ma medo agbandi nu wɔwo le dɔ dzi. Mawu ye nye ame yi ke ne ɖe na kpe ɖe ŋuti tɔ na me. Eye wo yewo ƒe kaƒo dze sia wo fia. Nye hã mi ŋlɔe. Kpe ɖe ŋu yi ke mi ate akpe ɖe ŋu yi ke wɔ yi ŋgɔ. Mawu na ɖi tso aboyo ya ma. Nye hã míekpɔ akpa ge ɖe eŋu. Nye ƒe video kpɔm le TikTok ŋutɔ. Nye eƒe fun dzia la alo nye ƒe fun dzia la melɔ̃na be eƒe video ɖekakpui nevɔ le nye ƒe fun dzi o. Aa, Mawu negbugbɔ nye ŋusẽ ye Mawu yi ɖaɖe kpeɖeŋutitɔ nɛ. Esue ke míawo míawɔ nɛ ya, míewɔ ge nɛ. Akpe. Akpe, nɔvia ɖe le afiwe zã.
Hello. Wezɔ.
Yo, medo gbe ɖa ni. Dzo ɖa le radioa gbɔ fonye.
Alo ku ɖe. Dzo ɖa le wò radioa gbɔ. Alo ku medzo le gbɔ, ŋkɔ Yesu mía zɔ. Ok. Hello. Míeli kpli wò yi dzi. Alo ku ɖogo ma fɔ dzi ɖe nɔvinya be ɖi. Agbefuvi ɖe metsi afɔ me kuna o. Yeah. Ayo dzi ne fa. Nye ma ɖo mi tu me va yi. Ke gbe mi ga la gbe. Ame ƒo ma ɖe. Ko na kpe bo nya me gbe tɔ. E de wo nya me gbe tɔ. Ka me nye ɖe sia ɖe a nyo na wo. Ka me gbe yi wa mo te ne tu kpɔ ko ma ɖe. Wa mi na a gbe dzi dzi. Ka me ta kpe de be. E to me. E nye nsɔsɔ ni re tsɔ me ta. E gbe la to me. Ka ke tsɔe gbɔ na. Yo kɔkɔ kɔnɔ ne via wo. A trɔ ko ne via wo.

eh, he shared a very bad experience with us eya ta me kaƒo gbɔ ƒom nenye be ekpɔe be kpekpeɖeŋu aɖe li yi ke yeate ŋu awɔ na dzidzie nyoa fifi le afia ele mama gbɔ ame yi ke mete ŋu agblẽ yi go mete ŋu asi yi go but edze be woaɖu nu eya ta ne ekpɔe be e nudodoe le esi Enuɖuɖue li nunonoe lia you can support hafi mia wu nua mia ga kaƒo dzesia dage ɖi ake nɔvi aɖe le afi sorry 0550013423 0550013423 gabi ɖekɛ miniti bla ene vɔ ɖekɛ ya yi ƒoƒom le afi maxɔ nɔvi ɖeka ko ke metu kaƒo gbɔ manɔ eh, dzidzie nyo gbɔ miaƒo nyata

Ŋdi ame nɔ ɖe ɖe gbɔ eƒe nuwo nɔ anyi nam. Ta ame ɖe ku eƒe nɔmba, eƒe momo nɔmba mea yi nam ne. Ega ɖeka me le asinye o gake etɔ ye kpɔ ge akpe na mi. Ok. E miaƒe nyasela me ka ɖe edzi be e dzidzienyo ƒe grandmother ƒe video ya ke gblɔ me lea e mekpɔ video ma fia ne mede ɖeke ɖeke o ade abe dzinu ene yi navɔ ene e gakea I think wò ŋutɔ nya be mɔɖaŋudɔ nyui wɔlawoe le asinye eya ta míeke ɖe mama ƒe videoa ŋu. Ta maɖe asi le yɔyɔxɔxɔ nu gbɔ be míadrɔp videoa. Le ema vɔ megbea, ne míayi ɖe yɔyɔa xɔxɔ dzi. Revival blaasieke vɔ asieke mama dzesi etɔ̃ ƒe yaʋa la dzi nèle. So we watch the grandma's video. Ame yi gbɔ dzidzɛ nyo le egbea hafi yewo dzidzemea, míakpɔ

Egbe gba gbe. Egbe nye yawo ɖe gbe. Egbe yawo ɖe. Ee, enye aƒe si gbe. Enye aƒe si gbe.
Edzɔ kata si gbe. Ee, edzɔ nye kata si gbe gbɔna.
Hmm, Nkata me suku gbɔ.
Nya miatɔ bɔ ƒom ta nya mo tsɛm. Mo tsɛm ɖe bɔ la mo.

Right, akpe meka ɖe edzi be mía katã míekpɔ eh, grandma ƒe videoa. Mayi dzi maxɔ yɔyɔ la ɖeka vea ɖo kɔa ke metu kaƒo gbɔ. Yɔm le 055 001 3423 dzi. 055 001 3423. Eh, hafi ma aɖe mɔ nàgayɔa manɔ

Wezɔ. Via suetɔ. Suetɔ tɔ.
Dada gbɛndi. Ehe. Sɔlɔ mele kadzi tsi nɔ xɔ va katsi nɔ. Ok.
Hmm.
Ewo mblanyi. Ala be na nye ɖevi axo fandre kpɔtɔ na gble wo ɖe anyigba dzi. Enu na du ha zu dɔ. Etsi na nu ha zu dɔ. Nye ame yi ke gbɔ wogblẽ wò ɖo eƒe akɔ ŋu nèle hã, wɔna aɖeke mele ŋu o, tsɔ hã ɖevi ko nènye. Ame ke nèwɔ ge hafi akpɔ nane akɔ ƒe aƒea me yi ke wò kple mamawò ma miaɖu. Ezu tamebubu ƒe nya. E, meda akpe ne dzidzɔe nyo. E, nelé dzi ɖe ƒo. Yehowa Mawu yi ke nena ŋu exewo ɖuna ɖe. Ana yi hã godo. Atia wòlia yina ɖe. Ɖe ƒo le asinye nɛ be godogodo aɖo atia ƒe kɔɖekɔɖeƒe. Yi ƒe asi nake nyui ke dzim wòle anyigba dzi. Yehowa Mawu nenɔ anyi kpli. Ya megavu. Nye ŋu ƒo ge. Akpe.
Eh, Gigi Enyo, Melegbɔwo. With all what you've shared with us, Enya aɖe gava yi ke nakɔ na mí mamlea koa? Ado gbe na ame ɖeka eve ɖeko míawu nua. Meɖekoe.
Mm, ok.
Afi ke wolo nya ne wò la, mèganɔ fu be yim o. Ye afi ke o- ok, magblɔ nya dze gɔme. Ok. Afi ke womelo nya ne wò la, mèganɔ fu be yim o. Ye afi ke wogalo nya ne wò le ƒãa hã, mèganɔ fu be alɔm ɖe eme fũ o. Elabe gbetɔ notsi na nɔvia. Gbetɔ, ne le gbetɔ gbɔ ŋkeke ve ŋkeke etɔ ko etsi ta gbetɔe la dzɔge nɔvie nyui wɔna etsi nɔvio ho.
Yo akpe. Efo wisdom your last word kwa mia. Yo nya mamle yi ke le mia gbɔnye be akpe na ame sia ame. Ba le yi ke eh, didinyo va gblɔ yi ƒe nya ko ne kpala amewo ƒoƒom le ŋu amewo be o nɔkɔ nɔ ba da le ala ala enya enya senam.

Ah, ke no yɔ aɖo yin eyi ge. Okay. Ke ne mi aƒe ma fia kpe. Okay, so what I would love you to do is nenye be mi yi ame yiwo send ga, you can just take the names and then you send to us kple susu be mi ate ŋu ada akpe ne ameawo nu nyui wɔla ƒe tame tsi aba mo. Eya ta mi da akpe abe ale yi ne kpekpem ɖe dzidzie nyu ŋu. Edɔ bubuwo le ŋgɔ yi ke ne wɔwɔ ge la be fifi fi hafi dzidzi enyo xɔ twelve years edɔ gã mɔ gã aɖe le ŋgɔ nuwo ta míedo gbe ɖa be mawu nado nu sẽw wòakpa gbe ɖe nuwo be nàyi edɔ nyuia gɔme ne dzea nàyi dzi míeda akpe ɖe miaƒe vava ta akpe ɖe miawo hã mm, negahiã hã míage ɖe mia dzi akpe
mía azɔ mm. uh, captain designer Megaŋkɔ yɔm ke akpe no. Ewe na medɔ wu hafi le reviva afiafia. Ta akpe ne nye nukpɔlawo katã alo nye toɖolawo katã akpe ne mi. Miawoe va wònyo akpe yi ko mada ne mi. Mawu gã ŋtɔe ke le dziƒo hã akpe dam ne mi akpe ne mi. Yo míaƒe nyasela míese dzidzi enyo SK wet ŋkɔ mí enu wum ɖe afi. Ɖo ŋku edzi be momo nɔmba yi míeda ɖia support ega ɖeke menye suetɔ o. Just support and God will bless you. Thank you so much for being at the listening side. Nya sista,
heya ke wokpli mi tsatsa.

Gake ne mèɖo ŋku dzinye ƒe abiea o, ègbɔna ŋku ɖo ge dzinye. Akoŋ gbe ɖe gbe. Nyateƒe.
Oh miku ɖevia ɖa la enya gã ha le meni o gbɔgblɔ fike wose nyae le. Enya ke nye ɖevia gblɔ nam fia. Nyateƒe. Ekpea ke xɔtulawo kpea ye va zɔa dzogoe dzi kpe. Ah. Ne nye amewo ŋutɔ nye si ŋu. Ne ne yi wònyo nu ɔ, enyo ne gagblẽ nu hã, egblẽ nu nye ame ka me?